ahırlarğa qayttılar. Köpekler afıra, amma artıq soñki telükeniñ keçkenini müjdeley ediler. Sağda, solda bir köylü körüne, kökke, yaylâğa baqa, ay yarığında çalqalanğan deñizni seyir ete. Yüreginiñ, elleriniñ, ayaqlarınıñ quvetlengenini is ete, özüni elge ala, Yaşağanından emin olaraq bağlarda, bağçalarda gizlengen adamlarğa qıçıra edi, Qorqmañız, keçti, keçti! Tañrı acıdı musulmanlarını, keçti! Yollarda yavaş-yavaş adamlar körünmege başladı, qomşularına, soy-soplarına keteler, bazıları töpelerde, kenarlarında turıp, bar sesnen qıçıralar, Nasılsıñız? Zarar-ziyan barmı? Qorqmañız, keçti! Bekir yerinden turdı, qorqu tolu nazarlarınen evniñ divarlarına, ahırnıñ qapısına, evniñ damına baqtı. Ev ve ahır yerli yerinde tura, yalıñız ev acınıqlı bir alda edi. Bekir evini ilk kere böyle mahzun, sessiz alda körmekte. Ahırğa taraf adımladı, qapısını açtı, içeri sızıqlağan ay yarığında ayvanlarına baqtı. Başta başını at köterdi, Bekirniñ kölgesine quvanğan kibi başını salladı. Ayaqlarını avuştırıp bir oyun areketi yaptı. Maçik de başını köterdi, quyruğını sevinçnen salladı, davul qursağınıñ eki tarafına urdı. Bekirden yem istegenday başını boş aşlavğa soqtı, yem aradı. Bekir ahırğa kirdi, quvanğanından toluqtı, közleri yaşlandı, Sağsıñız, ayvanlarım, sağ-selâmet! Bekir maçıknıñ yanına bardı, sığırnıñ boynuna sarıldı, başını başına tayandırdı, arqasını sıypadı. Selâmetsin, maçık! Qorqma, qızım, qorqma! Saña yem berecem, aşa istegeniñ qadar. İstegeniñ qadar yat, yuqla. Çobanğa da yollamacam seni. Otuñnı, tobanıñnı, er şeyiñni ayağıña ketirecegim. Moskov hanımları kibi yaşa raat-raat. Atnıñ yalunını tuttı, onıñ da başını oqşadı. Kördiñmi, atım, kördiñmi, maçik? Zelzele oldı, amma keçti. Komalizma da kelse kelsin, zelzele kibi o da sizge bir şey yapıp olamaz. Bu daqalar Bekirniñ ayatında belki eñ bahtlı daqalar edi. Ahırnıñ ortasında turıp, divarlarını közden keçire, ahırdaki bütün çalğılar, oraqlar, çapalar, kürekler, ay yarığında oña sanki biz seninmiz, senin olıp qalacaqmız, dey ediler. Bekir divarğa asılğan fenerini yaqtı, tavanğa tayandırılğan merdivenge çıqacaqta, tışarıda yolda sesler eşitildi. Lâkin buña çoq qulaq asmadı, çünki at ve maçik Bekirniñ ot tüşürmek içün tırmaşqanını añladılar, onıñ enmesini bekley ediler. Maçik yalanmağa başladı, Bekir küldi, Bekle, maçik, bekle, qızım. Mayıs kelgeninen buzavçığıñnı yalaycaqsıñ, dedi ve otlarğa uzandı. Dışarıdaki sesler endi kestirme sırıqlarnıñ bu tarafından kelmekte edi. Bekir diñlendi, seslerniñ arasında Remziniñ sesini eşitti, otnı acele endirdi, azbarğa çıqtı. Kestirme sırıqları yanında dört-beş adam bar edi. Ay yarığında Remziniñ keñ arqasını seçti. Sensiñmi, Remzi? Menim. Evden ne haber? Er kes sağ-selâmet, Ayşe yolladı meni, bar bizimkilerni baqıp kel, dedi. Bizge ne olacaq, bir şey, qolay keçirdik. Alla öz musulmanlarını qurtarmayıp, kimni qurtarsın? Sen bir de Enverniñ evine bar. Aqşam üstü Berber Asan keldi, bir şeyler sandıraqladı, kerçek olsa. Qaranlıq içinde kimdir şaqıldap küldi de, biraz ögge çıqtı. Sandıraqladı degil, Bekir, doğrusını ayttı. Vay, çilengir sensinmi? Menim kim olacaq? Ya seni yaqalamadılarmı? Yaqaladılar. Biz başta baramız. Tarla işini başta biz bitirgenmiz kibi, Komalizma apshanesine de başta biz kiremiz. Vay, canına yanayım, apske kirdim dese. Yahşı, o birleri qayda? Çilingir kestirme sırıqları artında bir yerge toplanğan üç-beş yaşnıñ arasından çıqtı, Bekirge taraf adımladı. Ebisi sağ-selâmet, şükürler olsun! Yavur musulmanğa el qoysa, bil ki, Alla yardımğa kelir. Öyle. Yan-yanaşa adımladılar, ahır o kündeki kütükke çöktüler. Bekir Çilingerniñ, Çilingir de Bekirniñ kisesinden birer tütün sardılar. Bekir. Bizim Seydaliniñ sabriçigini de alğan ekenler, dedi. Çilingir tütünini içti, başını köterdi, tolu-tolu bir ağız dumannı avağa savurdı, dumanğa baqtı, elini tizine urdı. Episi yigirmi beş adam! Vay anasını, qabaatları nede? Qabaatları şu, bilesiñmi? Bizim küçük oğlan komolizma yoluna taş taşıy. Ruslar Memişniñ deresi üstünde bir bina yaptılar. Bina da degil, ya çünki bacası yoq. Bir penceresi bar, amma demirli. Ne qapısı qapı, ne damı dam. Bir kün bizimkiler binanıñ yanına toplanğanlar, baqqanlar, biri-birlerinden sorağanlar. İvanğa muracaat etkenler, İvan, bu nasıl bina, dep sorağanlar. İvan da, türme, degen. Türme ne olğanını bilseñiz kerek, şeerlerde eskiden berli bar. Askerlikten qaçqanlarnı, qatillerni, politikacılarnı anda qaparlar. Qızıltaşta ise ne asker qaçağı, ne qatil, ne de politikacı bar. Em madam ki yoq, bu yerde türme ola bilmez. Ne olacaq? Kimse bilmegen, bizim küçük oğlan ortağa atılğan, men bilem degen. Nedir dep sorağanlar. Kenevtir degen. Kene faqılğa yatqan şey, çünki şossede dört yüzge yaqın adam çalışa, episi de rus. Bizde de eki yüz adam, episi altı yüz. E, rus pislikke alışqandır, çezer donunı oturur, don da yoq, olar don da kiymez ekenler, çezer ştanını oturur, yapar yapacağını. Bir-birleriniñ kötlerini körseler de qulaq asmazlar. Bizimkiler ne desen de biraz kibarcadır, yer ararlar, çalı, dere ararlar, suv ararlar, öylemi? öyle. E, bizim oğlan da kibarnıñ kibarı. Ayıq yolğa barmaq istese, kimsege duydurmayıp, türmege çapa. Bir kün, eki kün, üç kün. Uzun sözniñ qısqası, bugün saba Yegorov yanında sekiz-on meşinli, bir de balaban başlı rus, yolnı közden keçirir, işçilerge baqar ekenler, bir de türmeni közden keçirecek oldılar. Türmege kirdiler, içerisi pislik tolu edi. Yegorov İvannı çağırır, kim yaptı bunı, dep soray. Yapqan yalnız bizim küçük oğlan, qabaat onda. İvan saymağa başladı, bu, bu, bu. Tamam yigirmi beş adam. Meni de saydı, Enverni de, Sabrini de. Vay canına yanayım, Sabrini de saymasa, yarılğan bağışı sebebinden. Ebet. Enver de bu saba oña laf atqan, artından qıçıra-qıçıra mezarlıqqa barğan. Enver de, Mezarlıqqa kirsen, seni öldürürüm, degen. Yapar Enver. E, bu da başqa bir yanıq. Doğru. İvan da intiqam almaqnıñ yolunı buldı. Buldı, dinsiz. Amma bu yağını diñle. Ayt, ayt. Uzun sözniñ qısqası, zelzeleden evel köyni qaranlıq basmağan edimi? Bastı, men sofada edim, köz közni körmey edi. Basqan edi. Qaranlıq basmasınen köyni de aman-aman yüz elli asker bastı. Ev-evde, yani o yigirmi beş adamnıñ evinde üç-beş asker. Qaçmaq istegenini qurşunğa tizecek ediler, bağıra-bağıra ayttılar, qurşun da attılar. Attılar, eşittim. Amma şükürler olsun, ölgen olmadı. Yigirmi beş adamnı toplap, qarşı maale meydanına ketirdiler, andan da Memişniñ deresi üstündeki apshanege alıp kettiler. Bekir çilingirni diqqatnen diñlep oturğanda sofadan Esmanıñ sesi keldi. Bekir, kenar odanıñ qapısını qaqtım-qaqtım, kalamala açmadı, adamğa bir şey olmasın? Bekir yerinden qıbırdamayıp, başını sofağa çevirdi. Ne olacaq? Tañrı ayvanlarnı qorçalar da, adamlarnı qorçalamazmı? Yuqlağandır, biraq. Soñra kene çilengirge çevirildi. Demek, bu ep İvannıñ işi. Başqa daa kimniñ olacaq? Vay anasın! Toqta, sen bir köreyim, çekecegi bar menden seni, rus seni! Ayırırım suratını ekige! Yoq, Bir daa mında kelmez dep belleyim. Kelir, kelir. Kelmez dep belleyim. Bizni alıp ketkenlerinde yol boyu ağızını büzmege başladı, amma tüfekli askerlerniñ artında, Yegorovnıñ yanından bir adım ayırılmadı. O bizni sökdi, biz indemedik. Olar yüz adamdan çoq, biz yigirmi beş. Evde bala-çağa bar, bazımız tek don kölmektenmiz. Ne yapa bilir edik? Ağızlarımıznı kilitledik, İvannıñ küfürlerini diñledik. Alıp bardılar, amma kirmedik. Kirmediñizmi? Kirmedik. Ya. Yer kök qap-qara edi degilmi? Qara edi. E, biz türmege barır-barmaz Tañrı alımıznı kördi. Qabaatsız musulmanlarnı yavrular türmege alıp kete atqanlarını körgen soñ ne yapsın? Tuttı öyle bir salladı ki, türme yıqıldı, askerler qaçmağa başladılar. O ana-baba kününde biz de qaçıp qurtuldıq amma? Çilingir Bekirniñ qulağına egildi, fısıldadı. Enver eki rusnı yaqaladı, silâlarını aldı, silâlarnen başlarını urıp yardı. Yoq canım! Ebet, Alla şaat, ruslarğa ne oldı bilmeymiz, amma. Enver evine eki tüfek ketirdi. Vay anasını, tüfekni ne yapacaq? Kerek olur, qaydan bilesiñ? Yaştır. Men bir danesini soradım, bermedi. Sen esli başlı adamsıñ, saña tüfek kerek olmaz, dedi. Birer tütün daa sardılar. Kök bulutsız ay da tamam Bekirniñ evi üstüne kelip turğan. Evlerden adam sesleri, yollarda ayvanlarnıñ yürüşleri eşitilmekte. Kimseniñ közüne yuqu kirmey. Evlerniñ ögünde, yol kenarlarında adamlar toplaşalar. Memişniñ deresi üstündeki rus aphanesiniñ yıqılması, askerlerniñ qaçması aqqında laf ete ediler. Çilengir yerinden turdı. Közlerinen sofada Remzini aradı, körip olamadı. Remzi, men ketem, ketecek olsañ, aydı! dedi. Remziden ses-soluq çıqmağan soñ, Çilengir Bekirnen sağlıqlaştı, ayırıldılar. Çilingir kestirme sırıqlarına daa bastırıp yetmegen edi, ev artından Esmanıñ keskin-keskin sesi eşitildi, Bekir, Bekir, divar çökken, divar! Bekir qarısınıñ ne aytqanını añlap yetiştiralmadı, kenar odanıñ artından Remziniñ sesi çalındı, Evniñ divarı yıqılğan da, haberiñiz yoq! Bekir topraqqa sapılanğan qazma kürek kibi tim-tik tura, bir şey aytmay, eşitkenlerine de inanıp olamay. Amma zelzeleniñ deşetini köz ögüne ketirgeninen divarnıñ yıqılmasına şübelenmedi. Esma ev ardındaki meydanğa çıqqan bostanda ağlay. Bekir Remzige, kestirme sırıqları yanında turğan çilengirge baqtı, soñra başını Esmağa çevirdi, Ne olğan ya canım, ağlama, yarın divarnı tüzetirmiz, kalamala da sağdır, aydı, sus! Remzi cevap berdi. Savmı? O qadar qıçırdım, içeriden ses kelmedi. Bekir sofağa çaptı, kenar odanıñ qapısını yumruqladı. Ey, Kalamala, o yerdesiñmi? Ey, zelzele oldı, sen daa yuqlaysıñmı, rus dinsızı? Aydı, tur, tur, Kalamala! Amma içeriden ses-soluq çıqmadı. Bekirniñ sesi yavaşlanğan sayın yavaşladı. Kalamalı, andasıñmı, sağsıñmı? dedi ve sustı. Yavaş-yavaş sofa basamaqlarından enip qarısınen Remziniñ yanına bardı. Çelingirde bostanda turıp, kenar odanıñ divarını közden keçirdi, soñ Bekirge yaqınlaştı. Bostanda ancaq sekiz-on taş olğanına köre, divar içerige yıqılğan, Bekir. Sen fenerni ketir de, Remzi odağa kirsin, baqsın, ne bar, ne yoq. Esma ahırğa barıp fenerni alıp keldi, dörtü birden kenar odanıñ divarına taraf adımladılar. Divar, çilingirniñ aytqanı kibi, içerige yıqılğan olmalı, çünki divarnıñ yuqarı qısımında eppeice bir yarıq olmasına rağmen, bostanda taş ğayet az edi. Beker divarnıñ yıqıq yerine baqtı, o, yüksekte olğanı içün, ahırğa barıp merdivenni ketirdi. Merdivenni divarğa tayandırdılar. Saçaq tübünde yerinden qıbırdağan bir qaç taş yerge tüşti, çilingirnen esma artqa çekildiler. Remzi merdivenge köterilmege başladı. Saçaq tübünden bir qaç taş daa yuvarlandı. Fenerniñ divarğa yapışıq sarı kevdesi sallandı, Remzi ellerinen başını örtti, saçaqnıñ kenarından tökülgen topraq aqımı kesilgence qıbırdamayıp turdı. Remzi çevikliknen merdiven basamaqlarına basıp yerleşti, aşağıdan Bekir, Bir şey köresiñmi? dep soradı. Yo-o. Remzi divarnıñ yıqıq yerinde elindeki fenerni divarğa yerleştirdi, eger sız bir atqa mingen kibi, eki elinen divarğa tutunıp, sağ ayağını divar üstüne attı. Bekir qasevetli bir sesnen, Köresiñmi? dep soradı. Remzi fenerni divardan aldı, ışıq odanıñ tavanına urdı. Birazdan soñ Remziniñ bir quyudan kelgenday qalın, boğuq sesi eşitildi. Ey, Kalamala, yuqlap qaldıñmı? Kalamala! Bostanda Esma, Bekir ve Çilingir nefeslerini tıyıp, qıbırdamayıp, Remziniñ divardaki yıqıq yerini bir qaya kibi toldurğan keniş arqasına, divarda sallanıp turğan ayağına baqalar. Kalamaladan ise ses-soluq çıqmay. Bekir qalpağını ensesine itedi, mañlayındaki ter tamçılarını sildi, divarğa yaqınlaştı. Köresiñmi, Remzi? Başını körem, közlerime baqa da sesini çıqarmay dinsiz. E, madam ki sağ, ayt oña qapısını açsın. Sağmı eken, baqayıq. Közleri açıq, amma toqta biraz, odağa kireyim. Odanıñ tavanında tekrar fenerniñ çerçevelengen ışığı sallandı, Remziniñ ağır vucudı divarnıñ obir tarafında ğayıp oldı. Bekir diñlendi. Remziden ses-soluq çıqmağan soñ, qarısınıñ yanına bardı, mañlayında qalpağınıñ astında toplanğan terlerni sildi. Tüf, qorquzdı adamnı! Sen oña biraz ötmek ketir, Esma, İvan dün sabadan berli körünmedi, belki açtır. Ee, bir köreyim İvannı, pis suratını ekige ayırmasam. Ağır-ağır adımlarnen bostanı keçip sofanıñ ögünde toqtadılar. Birazdan kenar odanıñ qapısı açıldı, Remzi sofağa çıqtı. Sensiñmi, Remzi? Menim. Ne haber? Mında keliñiz. Bekir kelip, Remziniñ qarşısında turdı. Kalamalanı soracaq edi, amma bilmek istegen şeyini Remziniñ betinde körgenday, sesini çıqarmadı. Kiyevniñ elinden fenerini aldı, odağa kirdi. Remzi ise bir şey aytmayıp, ostanğa ketti. Qarşıda, yıqılğan divarnıñ taşları arasında Kalamala arqası üstünde yata. Bekir yaqınlaşıp, fenerni Kalamalanıñ betine ketirdi ve abdıradı. Amma qaçmadı, sesini de çıqarmadı. Fenerni yavaş-yavaş Rusnıñ başından ayaqlarına, ayaqlarından başına kezdirdi. Epey vaqıt betine baqıp turdı. Kalamalanıñ tili boğazından içine tüşken kibi edi. Teren, qaranlıq ve boş bir quyuğa beñzegen ağızı açıq ve deşetli edi. Mañlayına, çengelerine yapışqan saçları yañı soyulğan bir eçkiniñ boğazı etrafındaki qanlı tüylerini andırmaqta. Yuvalarından atılıp çıqqan közleriniñ aqları eki filcan kibi Bekirniñ betine baqmaqtalar. Bekir qorqusız, tüşüncesiz alda kalamalanı baştan-ayaq közden keçirdi. Miyi yavaş-yavaş çalışmağa başladı. Fenerni Rusnıñ betine daa da endirdi, yavaştan, Kalamala, ne oldı saña böyle? dedi. Fenerni yerge qoydı, özü de ölüniñ yanına çökti. Ölgen olsa, qabaat mendemi? Men ne yaptım oña? dep somurdandı. Bekir yerinden turdı, tekrar kalamalağa baqtı, devirilgen taşlarını közden keçirdi, belâda taşqan dere kibi kele başıma, dedi, kene yerge çökti, başını avuçlarına kömdi. Tüşüncege o derecege dalğan edi ki, Çilingirnen Remziniñ odağa kirip kelgenlerini bile duymadı. Remzi Kalamalanıñ ölüsi etrafındaki taşlarnı odanıñ köşesine cıyar eken, Çilingirnen beraber cesetni köterip sofağa çıqardı. Bekir ses-soluq çıqarmayıp kederli otura berdi, yerinden qıbırdamadı bile, ağızını açıp bir şey aytmadı. Remzi qaytıp içerige kirmegen olsa, belki ömrüniñ soñunace şayda oturacaq edi. Aydı, qaynata, qabaat özünde, qapını mandallamağan olsa, belki. Ne yapayıq, Allanıñ emiri. Remziniñ bu laflarından Bekir yavaş-yavaş özüne kelmege başladı, başını köterdi, Öyle, dedi. Ağır, yorğun közlerinen odada kalamalanı qıdırdı. Kalamala yoq edi. Kalamala iç bir vaqıt evinde olmağan, bu odağa iç bir vaqıt yabancı bir adam kirmegen kibi bir duyğu içinde bulunaraq, Bekir yerinden turdı.